Achiel.
Kura masemi ojakom mokwongo anyalo chako 19 mana kapok onyuol ng'ata kata manie piny ni. An koro wach weche go lit na ma kiparo no. Gino kata nyisa ng'ato ng'ama nyalo ji onge. To ng'ama dwa yie to en ng'ato jogi be inyuol nyuol ka. Ana chako miyo baba ko kura kapok hmm. onyuoli in makore nenano. To kata mane in ming'iano in ing'e baba. Unyalego sirkal. Baba chako miyo kura 19 apar gadek. Ipan mano higa mane? Andalo ma yudo kapod wuotho kata na. Amiye kura e klas mondo mi ochwadwa prefect ma koro ineno ni. Hey, badi tugo bwana. Badi baba ni pok miyo kura bwana. Yo kamano. To sani anyiso jopiny ni bwana wamiuru nyiri kura bwana. To ni ok iwinji.
Nyiri osenyisowa weche ma wadongo to wasetimo weche madongo gi te. In to koro in ng'a? Wasanyagore malich, masanyagore malich to nyuka bana to osanyagore malich ma. In ng'a ni nye iye bukore chak wang'. Bukore ka.
Ng'ani nyiso ni warwak uru mask, korona odonjo. Arwako. Mask no arwako malich ma ng'ato Dongi ya wang' warwako mask ka. Arwako ne ne- ne dhoga siro du malich ma Arwako malich mask ka.
In ema nikona arwak mask koso baba. Ma mask, ma mask, ma baba, ma Aya. pach baba, ma pach tinga. Tok mask kochako dongo, od- oduogo koso rumo. Tok mask ka koro dhi ka rumo. Mask koro dhi ka Baba ng'weyo chako rumo, kona. koko rumo. Baba Baba chako wacho. wacho wacho ne japiny. Baba wacho. Chuo sindan ma duoko korona japiny. Boma sindano e rudo ise korona nyuma. Dong Wambomo.
Wambomo ma mambo.
In in ng'a ma tamore go miyo baba kura. In in ng'a.
Achuo sindan donge. Omboma. Mask arwako donge. Afu wa. Kiwe kajo. Eh. Aya, mane kino machak babu dugo wacho. Babu. Babu tok mano babu chako bukoro wacho gati waka uru kura. Ala dhi ka kura. Ya ibisi. Ya ibisi. To kiwe na wuondi.
Ya ibisi. Eh. Owacho ni ng'ato ng'ato kura kura. Iwo wang. Eh, wuja leo. Ni no jana manade.
Wuja leo. Iwo wang ka kura, ma opande, ma kura.
Okadong, okadong.
Eh. Okadong.
Anyi oh. japenye bwana gini kata Baba mapa ya sanya kwa gorie. Pesa baba dongo wapi? Baba nyako wagori pesa. Wagori hadi gede no no lakini
ala no no. Baba nyako wagori pesa. Ini nga makoro bata mare miyo baba kura ini nga. Baba nyaka be.
Aya ngoke no machako baba jani mando watim. Baba do nyiswa ni kijende teo ka upande. Baba wacho ni kijende teo ka upande nyaka mapod tino makoko nyonyuol nyoro godhiambo. Kendo singo nwa gik mang'eny.

Magi project mar baba. Ba baba wuoja leo. Ogudu ni ando kangena nyalo rwake piny ni. Eh. Ando kangena nyalo rwake gini. Ba baba. Ogute gi magi baba te.
Okwa land nu lakini wanyisi. Nyaka wawach ni baba en ng'ama ng'a. Aya. Iwinjo. Jaluo. Baba ye chako wang. Baba ye. Omiyo sati mano nyio 7.6 trillion. Dong ba ema chalo mana baba ningo kaka melo. Sati maonge bade.
In sati maonge bade sano kenyaga. Baba ansati na nigi bade. Baba ne odhi omiyo nyini mfano mar sati ne. En sati kon tiel ne kaka sati jalo. Mit mar atari. Wako ni joge setemo.
Joma dongo ge setemo. Eh. Joge setemo dongi. Ba mzee. Ma iluongo ni mzee jomo nginyana. Nyine setemo. Ayati mzee jomo nginyana. Hapa ni nyalo paro yi ndalo ma wasomo. Bani otemo no maromo nade? Mano 1963. Ka ng'ani opidha tudo trilion apar atudo. Ng'ato ng'ato ga tute. Ng'ato ng'ato ga tute.

to kuom mago te gik mane gitimo gi chunyi malergo hmm. ne kaka nyasaye duogo gwedhogi ne dhako ma kenyatta noduogo ka ne dhako ma kenyatta ma min piny gin kitangene ditwa ma min piny ma min piny machon mano min piny pod nitie mano ngoro mar waluoro ma sasa timo gone ne gima koro nyasaye ne miyo moyi ma iluongo ni lena ne kaka dhako ni jaber mano lena mana nikech ng'wono mare bwana bwana nobedo tiyo kodwa ma yie mabiro ni machaka an adongo ka

An gima wachoni iwinja. Winj mamos ojana. Winja. Kendo adwa ni iti ket ka ita puoyo kendo iti no pap ni kabedo kama nyaka ibed ng'ama ojana ma ma ite pap. Kan wa kwain mondo mi tigi it liach, weri kada gita puoyo, tigi it liach.
Liach edo ngite liach.